Fourteen. Ýa-da iki müň on dört. Two thousand eight. Iki müň sekiz. Two thousand. Iki müň.

Nol sekiz. Perewody ýöne türkmençe aýdamyzda bir müň dokuz ýüz sekiz. Ýyllar praktika etýändiris. Ýyllaryň okalyşyny. Nineteen hundred.

Ikä bölüp aýdýandyrys. On iki elli alty perewody, ýöne türkmençe aýdamyzda bir müň iki ýüz elli altynjy ýyl. Ten o six. Ten o six. Türkmençe aýdamyzda On nol alty No biz öz dilimizde öz kitaplarymyzda okamyzda müň altynjy ýyl diýip okaýas. Iňlis dilinde bolsa ten o six diýilýändir müň altynjy ýyla. Eight hundred sixty six

Twenty five, ýigrimi bäş. Three thousand BC, hälki aýdan zadym boýunça wot ine size mysal, meselem. Three thousand BC, beýdidigi biziň eramyzdan öň bolan waka, bolan ýyllary aýtjak bolsaň,

Şoňa iňlis dilinde thirty two fifty BC diýip okalýar. Ýa-da üç müň diýjek bolsak, three thousand BC diýip aýdylýar. Dowam edýäris. What is the date?

Londonda, Great Britain'de ýadam United Kingdom'da. Mysal üçin, Angliýada ilki bilen gün, day, month, aý, soň year, ýyl, aýdylýar.

Mysal üçin, iňlis dilinde birinji günler, ýyly gün, day, soňra aý, aýlar, month, soň ýyl aýdylýar. Mysal üçin, Predidigi ordinal nambarlar bolanda, ordinal numbers, biz başda öwrenipdik. Ordinal numbers bolanda şu soňuna GG goşulýar. Birinji, ikinji, üçünji, dördünji, bäş, alty, ýedinji, ol GG goşulýar. Şonuň üçin iňlis dilinde aýdylmyş aýdyşymyz ýaly, Angliýada, birinji, diýeli, birinji ýanwar, first January, first January, ikinji fewral, second February, second February, üçünji mart, third March,

Seventh July Seventh July Six June bolanda altynjy iýun Seventh July bolanda ýedinji iýul Sekizinji awgust Eighth August Eighth August

Fewral. March. March, mart. April. April, aprel. May. May, maý. June. June, iýun.

November, November, noýabr. December, December, dekabr. Dowam edýäs. Geliň bolsa indi what is the date barada öwreneliň. What is the date bolanda bu gün, bu günki çislo.

Two thousand and nine Eger ýyllar iki müň nji ýyldan ýokardaky ýyllar bolsa, iki müň bir, iki müň iki, tä iki müň ýigrimi üçe deň hiç gitse, no, iki müň, iki müň ýalňyşdyr, iki müň birden iki müň dokuz aralyk bolsa, and nine, and one, and two, and three goşulyp gitýändir. Eger-de iki müňden soňky ýyllar bolsa, iki müňden soňky ýyllar bolsa, onda şeýle okalýar, diňläň, Ninety, twenty-first, twenty-first of January, ýigrimi birinji ýanwar, nineteen sixty six.

Togsan altynjy ýyl. Siz hem özüňizkini şu görnüşde aýdyp bilersiňiz. Geliň bolsa dowam edýäs. Phone numbers, nädip telefon nomerleri aýtmaly, eger biriniňkini sorajak bolsaňyz ýa birine öz telefon nomeryňyzy berjek bolsaňyz. Finally we are going to discuss how to read a phone number, nädip telefon nomeri okamaly. Şony öwrenýäs. Well, in English we read a phone number as a number at a time. Telefon nomeri san görnüşinde okalýandyr, iňlis dilinde. Soňuna GG goşulanok. You can pronounce o as either zero or o. Nol sanyny biz ýa zero diýip okaýas, ýa, ýadam, o diýip okaýas. Zero, ýa-da o. So, for example, mysal üçin, O, one, eight, two, two, four, five, three, nine, o, eight, eight, nol, bir, sekiz, iki, iki, arasynda çalaja arakesme berýäň-de, dört, bäş, alty, ýene-de çalaja durýaň.

Telefon nomeri. Nol bir sekiz iki iki dört bäş alty dokuz nol sekiz sekiz Now you can give some someone your number in English. Indi bolsa siz häzir islendik adama öz telefon nomeryňyzy iňlis dilinde berip bilersiňiz. Şu wagt depder rüçka bilen şu hemme informasiýany ýazyp praktika etýändirsiňiz diýip umyt edýän. Şu Depderde size ýönekeý öý iş. Öz doglan dataňyzy ýazyň we iňlis dilinde aýdylyşyny öwreniň. Öz telefon nomeryňyzy ýazyň, iňlis dilinde aýdylyşyny öwreniň. Gerekli durmuşy informasiýalaryň biri. Şonluk bilen gadyrdan dostlar biz bu günki sapagymyzy tamamlaýas. Hemme öwrenen zatlarymyzy depdere ýazyp alandyrys diýip alandyrsyňyz diýip umyt edýän. Hemme ýazyp alan zatlaryňyzy gaýtadan daşyňyzdan içiňizden däl gaýtadan daşyňyzdan okap praktik etmegi size maslahat berýän. Sebäbi bir wagtyňyzy sarp etdiňizmi gowja berkje ýapyşyň. bir gezekde öwrenseňiz soňuňda ikinji gezek ikirjeňlenmersiňiz ýa gaýtadan öwrenmersiňiz. Şonuň üçin öý işiňiz ýazan zadyňyzy daşyňyzdan okaň praktika ediň we başarsaňyz özüňiz wideo düşüriň okaýan zadyňyzy kitabyňyzy depderiňizi açyň okaň özüňiz wideo düşüriň. Okap bolanyňyzdan soňra wideoňyzy özüňiz barlap görüň. Nägilek boldy? Eger gowşak görseňiz, gaýtadan ýene praktika ediň. Gaýtadan sapagy görüň, okaň, öwreniň, diňläň, her bir iňlis dilinde aýdylýan zatlary siz hem özüňizden, özüňiz daşyňyzdan aýdyp praktika etjek boluň. Pauza basyp, pauza basyp diliňizi ýenjiň. Ýazyp alyň, gaýtalaň, ýazyp alyň, gaýtalaň. Sebäbi biz islendik zady öwrenemizde ýazyp, diňläp, gürläp öwrenýäris. Şu üç biz öz öwrediş sistemamyzda şolaň üçüsini hem ulanýandyrys. Siz hem size-de hem maslahat. Şu maslahatlary yzarlaň. Sag boluň, saglykda görşeliň. Bizi internetde yzarlamagy ýatdan çykarmaň we biziň postlarymyzy paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Baý-baý.